Ko árape, che, Mercedes Varge, romoirũta ikatu hag̃uáicha jaikuaave ñane ñe'ẽ guarani rehegua. Jehaipy tembi'u a porã. Jahecháta mba'épa ikatu jajapo péicha ko jehaipy tembi'u a porã rehegua. Jaikuaáta upekuévo moñe'ẽrã retepy. Avei jaikuaavéta ñe'ẽndy ha tembi'u apopyrã vorivori rehegua jahecháta ko árape. Mba'épa jahupytyse opakuévo ñane rembiapo jahupytýtahína ko'ã mba'e, omombarete ikuaapy jehaipy tembi'u apopyrã, oikumbykuaa jehaipy tembi'u apopyrã ha ipahápe oikuaa jehaipy tembi'u apopyrã. Ejesareko porãke ikatu hag̃uáicha ñamba'apo vy'ápe. Ko'ápe jahecháma hína oĩ heta mba'e ñande jaikuaáva. Oĩ ryguasu, jahechamíta mba'épa ojapo ha mba'épa oikóta hína ko korapýpe. Ápe oĩma hína ñande jarýi ha ou hína hemiarirõ hendápe ha he'i, Ag̃uahẽma che jarýi. Péicha ombohova ichupe, Ejuke che memby, amongaru ryguasu ko'ápe, upévare ha'e oĩ hína upe korapýpe. Ha'usete ningo ryguasu vorivori ndive rejapova'ekue. E'a, pya'eterei ajapóta ndéve, Ombohova ichupe ijarýi. Ko'ág̃a ñamoñe'ẽta. Vorivori. Peteĩ jey Male ho'usetéma vorivori upémarõ oñembosako'i ha oho ijarýi rógape opytáva táva rembe'ýpe, namombyryetéi hógagui. Vy'ápe voimi oñembojáma ijarýi rógape omomaitei, oañuã ha he'i chupe. Ha'usete ningo ryguasu vorivori ndive rejapo va'ekue, ha avei aipota chembo'e mba'éichapa ojejapo. Upe va'erã agueru ryguasu, ñandyry, avatiku'i, juky, tomate, ceboy Aho ndaikuaái aguerupápa, oĩramo ñaikotevẽvétava jajoguátante. Reguerupaitéma voi ñañepyrũ katu jajapo upéicharamo. Ñepyrũrã, ñambo'i taryguasu ha japoi peteĩ japepópe, tochyryry porã. Upéi ñambo'i umi verdura peteĩteĩ ha japoi ipype Tochyryry avei ha ochyryry porã rire japoi y ha jaheja topupu. Iporã ejesareko peteĩ mba'ére, ryguasu kasérova hetave opupu va'erã, ho'ojyve rupi, ha ndaha'éiva sa'imínte opupu va'erã pya'eterei hu'ũ rupi ani hykupa ha oñekangue Rekypa. Ág̃a peteĩ mba'yru apu'a hérava volpe ñamoĩta avatiku'i ha péva ñamohe'óta pe tembi'u rykuépe. Ñambojuky'imi ha ñambojehe'a porã, he'õ rupi ñamasa porã ha upéi ñaha'arõ Po aravo'i. Upéi ikatúma ñamboapu'a ha japoi japepópe, topupu jey oñondive oĩmba meve. Avy'aite che mbo'e haguére, ág̃a ambuépe che ajapóta ha nde rehóta jakaru hag̃ua. Ko'ág̃a aguenohẽta ñandéve ko tembi'u hetéva ha jakaru oñondive. Néi ta upéicha ombohovái chupe. Ohai Mariano Lezcano García. Jajesareko porãvo ko'ág̃a jaikuaáta moñe'ẽrã retepy. Péicha jaguereko héra. Mba'éicha héra kuri pe ñamoñe'ẽ va'ekue? Vorivori. Ko'ág̃a jahecháta mba'éichapa oñepyrũra'e. Peteĩ jey, male, ho'usetéma vorivori. Upémarõ oñembosako'i ha oho ijarýi rógape opytáva táva rembe'ýpe namombyryetéi hógagui. Ambue vore he'i hína pe mbyte oñemombe'uhápe mba'épa ojejapo. Ñambo'íta ryguasu ha japo'i peteĩ japepópe tochyryry porã. Upéi ñambo'i umi verdúra peteĩteĩ ha japo'i ipype tochyryry avei. ochyryry porã rire japoi y ha jaheja to pupu. Upéi oguereko pe ipahaitépeva opámavohína pe moñe'ẽrã, upéva héra paha. Avy'aite che mbo'e haguére, ág̃a ambuépe che ajapóta ha nde rehóta jakaru hag̃ua, ko'ág̃a aguenohẽta ñandéve ko tembi'u hetéva ha jakaru oñondive. Péicha opa hína pe moñe'ẽrã. Ko'ág̃a nde rehekáta umi ñe'ẽ nde reikuaáiva, ha che amombe'úta ndéve umi ñe'ẽndy ikatúva nde rehai. Upeva'erã jaguereko hína kuri ryguasu, upéva mba'e hína. Jahecháma pépe pe ryguasu oikótava hína chugui vorivorindi ja'u hag̃ua. Avei ñaikotevẽ hína juky. Mba'e hína juky? Pépe peguerekóma hína pe juky ikatu hag̃uáicha ñamohe'ẽjuky ñane rembi'u. Jajapo hag̃ua vorivori avei ñaikotevẽ avatiku'i, upéva hína pe avati hu'itĩ, upéicha avei ojehero upévape. Ajo ikatu jaipuru avei, upéva peikuaamavoi ajo. Ehecha porãpa mba'éichapa ojehai. Upéicha ojehai guaraníme. Avei jaguereko japepo. Mba'e hína japepo? Upéva hína ñande jaikuaa ko'ág̃a sa'íma oĩ ko'ãichagua japepo ág̃a katu ikatúramo. Upévape heteve hína pe tembi'u ñande ja'úva. Ha ka'avokuéra ñande jaikuaa hína umi verdúras ja'éva jepi chupe. Avei ñandyry, upéva ojejogua. Ndépa reikuaa yma umíva ojejapo va'ekue pe vaka ñandýgui, upévare ko'ág̃a héra hína ñandyry. Péicha nde rehekáta ambue ñe'ẽ nde reikuaáiva ha rehekáta ñe'ẽryrúpe, ikatu avei reporandu nde rogayguakuérape. Mbo'i. Jahecha ko'ápe mba'éichapa ombo'i hína, ikatu verdura, ikatu so'o, vaka rehegua térã ko'ápe ombo'i hína ha'e pe ryguasu rehegua. Poi, mba'e hína poi? Apoítante upépe, he'i hikuái. Ajépa. Ha pépe jahecháma hína pe vorivori, akytã'i mba'éichapa opoi hína tembi'úpe. Mbojehe'a. Mba'e hína mbojehe'a? Péa hína omoĩvo ombojehe'apávo hikuái. Ajépa? Ombojehe'apa upéva osẽ va'erã peteĩ mása ja'e jepi ñande. Ajépa? Guenohẽ, upéa ñe'ẽ jaikuaamava voi, ágã katu pépe jahecha mba'éichapa oguenohẽ hína pe japepógui pe vorivori, ápe jahecháma ambueichagua japepo. Opupu, mba'e hína he'ise upéva? Hakueterei ramo, pe jahecha ramo hína mba'éichapa otimbo ha upéicha opupu porã va'erã pe tembi'u ikatu hag̃uáicha he ha ojy porã. Tembi'u apopyrã vorivori rehegua. Tembi'u jahecháta hína mba'épa ñaikotevẽ jajapo hag̃ua ko vorivori. Ápe jaguereko umi mba'e ñaikotevẽva. ryguasu, ñandyry, avatiku'i, juky, tomate, zanahoria, ceboy, ajo. Ko'ápe oñemombe'u jey mba'éichapa ikatu ojejapo upe vorivori, nde remoñe'ẽta. Reguapýta remaña porãta ha eñe'ẽ hatãke pe remoñe'ẽvo ikatu hag̃uáicha reñehendu mba'éichapa ere. Ápe jahecha jey hína mba'éichapa oñemboheko pe moñe'ẽrã ryguasu vorivorirã, upéva hína héra, upéi oĩ mba'épa ñaikotevẽ, upéi jaguereko hína mba'éichapa ojejapo. Peẽ ko'ã mba'e peikuaava'erã ikatu hag̃uáicha pemombe'u mba'éichapa ojejapo peteĩ tembi'u. Jahecha jeývo ñane rembiapo ñambohováita ko'ã porandu, Nemandu'ápa moõpa oho mále? Ehaimi? Moõpa oho ha'e ra'e ijarýi rógape ha mba'épa ho'use? Ko'ág̃a nde jarejapokuaáma avei upéva. Ho'use vori vori ijarýi ojapo va'ekue. Mba'e mba'épa ogueraha pe tembi'u? Pembohysýita upépe umi mba'e, ryguasu, ñandyry, avatiku'i, juky, tomate, ceboy, Ajo. Ko'ág̃a ñamba'apovéta ñamongoroa ombohovái porãva porandu. Pe ryguasu kasero'ỹva opupu, nemandu'ápa ñamoñe'ẽvo pe mba'éichapa jajapóta pe tembi'u vorivori rehegua ha pe ryguasu mba'éichapa hína oĩ va'erã. Ha ha'éramo kaséro ha kasero'ỹva, emoñe'ẽ jeýkena nemandu'áiramo. Pe ryguasu kasero'ỹva opupu, heta opupuva'erã, natekotevẽi opupu, sapy'amínte opupuva'erã, ochyryryhápe emoĩma pype vori. Jahechami, ejapomi nde ha upéi che ambohováita avei. Oĩ porãiterei rejapo va'ekue, sapy'amínte opupu va'erã, upéva hína pe ryguasu kasero'ỹva. Mba'épa nañaikotevẽi jajapo hag̃ua vorivori? So'o, avatiky, ryguasu, avatiku'i. Pe so'o, ápe hína ryguasu, ro'o, jahecha kuri. Avatiky, ndaha'éi, ajépa, ryguasu, ñaikotevẽ ryguasu. Avatiku'i, avei ñaikotevẽ, upéicharamo, pe nañaikotevẽiva ha'e hína avatiky. Pe ryguasu kasérova opupu, mba'éicha opupu? Sa'i. Heta sapy'ami natekotevẽi opupu he'i. Ijy hína pe iso'o. Upévare jaikotevẽ mba'e opupu heta oĩ porãiterei ne rembiapo. Ko'ág̃a jajesareko ta'angáre ha ñamombe'u mba'épa ojekuaa ipype. Ha pe jaguereko so'o, ikatu ryguasu ro'o, ikatu so'o, ikatu kure rehegua ha vaka rehegua avei. Ha umíva umi mba'e ikatu oñembo'i. Ko'ápe ombo'íva ryguasu he'i. Ambue ta'anga nemandu'ápa pe jahechava'ekue. Opupu hína. Japepópe mba'e pe tembi'u japepo opupuhápe. Ko'ápe jahecha jey japepo opupúramo hína, jahechami mba'épa omombe'u ñandéve. He'i japepo osyryryhápe Péa ochyryry hína pe ñahendúramo pe ochyryry ndoguerekóiva y, ág̃a opupuhápe katu oguerekova'erã y. Umíva hína ñande jaikuaava'erã ñe'ẽ ikatu hag̃uáicha ñamoambue ñane rembiapo. Ko'ápe jahecha hína kuñakarai mba'e ojapo, oguerekopaite ijerére umi mba'e oñeikotevẽva ikatu hag̃uáicha ojejapo pe tembi'u. Mba'e ojapo hína ko kuñakarai? ojapo vorivori, upévare omombe'u ojejapohápe vorivori. Ápe mba'e jaguereko, pehecháma voi upépe. Oĩ hína Ñandejápe po, oĩ vorivori, ka'avokuéra ha ryguasu oĩmava hína upépe. Tembi'u vorivori oĩmba rire, ho'u potaitéma hógape hikuái. Ñamohu'ãvo ñane rembiapo ñanemandu'a jeýta Ryguasu vorivorirã mba'épa hína, héra. Avei jaikuaáma ko'ág̃a umi oñeikotevẽva ha ipahápe mba'éichapa ojejapo. Ko'ág̃a ijarýi ha ko mitãkuña oguapýtama ho'u, ikatúma ko'ág̃a ha'e avei ojapo ikatu hag̃uáicha omombe'u ijarýipe. Mba'éichapa ha'e oikuaáma pe omombe'u va'ekue chupe? Oñomongeta hikuái, omombe'u chupe mba'éichapa oñeñandu ha péicha ñamohu'ã ñane rembiapo. Ha nemandu'áke, ikatuha